بسم اللە الرحمن الرحیم ئەمە لە دەرسی پێشوو لە پاژەوەی داتەسێتەکەمان دروست کرد تا ئێستا تەوان هیچ کۆدەکمان دانەنایە تقریبا مەوزۆی داتەسێتی زۆرینی کارەکان ئەنجام دەدەی بەبێ کۆد حالەتێ بەڵێ کۆدی پێویست دەکاتن بەڵام بە شێوەیەکی گشتی

دزئەدڤانتێجی هەیە باش لەبۆ لەبۆ ئەوەی ئەمە ئستا حالیان دەستکاری مەسەلا فۆمە بکەین تۆزەک داتا گریدوی چەند پرۆپەرتیەکی یەکێک لەو پرۆپەرتیانەی جوانترە

کۆڵۆمەکان تێدەتوێ سایزەکی فکسی هەبیت ئەم دەبێ ئەو سایزە گەورە بی خۆی ئۆتۆماتیکیەن پارچەکەی مە دابەشی دەکات بەسەر جەماعات ئەو عملیش کو دەکرێتە نوێش بەسیتە دەین ئستا ئەو عملی دەکەین دەی داتە گریدویەکە کلیکە بکە وەرە سەر پارچەیە لێرانە ئیدت کۆڵۆم لە ئیدت کۆڵۆم مەسەرن ئایتم نیم بزانین چەند وەیتەکەی شێست و هەشتی بەرکەوتیە ئەوە هەشتا و شەش ئەوە سەد و قسوور ئەوە سەد و پازدە ئەوە کو دەرێ هەریەکە حەسەی خۆیان بردیە باشە ئەمن دێم دەرم نا ئەتوو تو حەقی بابرێن چونکە ئایتم نیمە نیم نووسرا حەقی دو سەد تێ بابرێن دەن دەرم سۆرت دەیتە کە گەر تەماشا کە لێران سۆرت دەیت بزانە ینی ئەوەیە کودەێ لۆی زۆریشە بەس ئەوەی کە ئەمن دەزان کوانت تێکە کەمە ینی پێویست ناکە ئەو هەموو زۆرە نیوەی وی بەسە نیوەی وی نیوەی وی دەکاتن چەند دەکا پەنجای دادن ئەو پەنج لۆکیشن لۆکیشنیش عین بکە پەنجا ماباقی دیکە با بداتەوە هیندی پەنجا تا ئێستا ئەگەر ئۆکەی کەم طبعاان ئەو دووە زۆریان بە بەردەکەوی لۆ چکە ئەوەش تهدید کردیا ساگە ئۆکەی کەم ئەو دو سەی خۆی وەرگرت ئەوانش پ بە پ لەمە دو ئەگەر سایزی کەم تەبانە پ زیاد دەکا بەس کودەی حەسەب ئەوەی خۆی زیاد دەکا وەیتی خۆی تماشاکە ئستا ئەگەر ڕسایزی کەم تۆزەک زیاتری کرد بەرام وەکو شکل ینی شکلی خۆی پارازەوە چونکە دو بوو زۆری حسەکی زۆری بەرکەوت ئەوە چونکە پ بوو حسەکی کەمی بەرکەوت تر بۆ شێوێ بەڵێ پاشەوە ئیستا حالیەن داتا سێتەکەمان ئامادەیە و کارمان سەر کرد هەموو کرۆت ئۆپەرێشنەکان لەسەر ئیش دەکاتن ئەو جارە دەمانوێت چ بکەین دەمانوێ بین ئەو جارەی بە ئەم پارچەیە تخوا

لە کاتی بتەوێ ڕیلەیشنی بەینی دوو تەیبڵان بینێ سەر ئەو مەوزوعە باس دەکەین بە تەفسیلی با جارێ لێتان تێک نەدەم بەرام ئاگاداری ئەو شتە هەبن دوو دوو تیبڵ ئایتم هەیە تیبڵ ئایتمە لێرە تیبڵ ئایتمە لێرە ئەمە ئەو چیڕامان چێشە ئەویان مەڕاکێشە باشە جارێ ئەوەمان باز نەکردێ ئەوەش باز دەکەین ئیشاڵە تەنها لەبۆ ئەوەی بوو لێتان تێک نەچی کاتێک کە ڕادەکێشن ئەو تیبڵ ئایتمەیان ڕابکێشن ئێستا ئەمە ئەوە ئەو تیبڵ ئایتمەیە کە ڕامان کێشە باش ئێستا دەینە سەر تیبڵ کاتێگۆری لە تیبڵ کاتێگۆری دەین ئیدت دەکەین دیسان ئەو کاتێگۆریە دەمانێت بکرێتە کۆمبۆ بۆکس واتە نامەوێت دجتەکە خۆم بینوسم دەمەوێ بێتم تەماشاکە لە کەتەگۆری چ ئایتمەکێ ئەو ئایتمانم پێشان بدە و پاشان کەتەکە کلیکم سەر ئایتمە چی کرد ئایدی ئەو ئایتمەی بینی لە کاتێگۆری خەزنکە ئەو عملیە دەتوانین بە بەرمەجە بیکەی بەرام مایکرۆسۆف لە بۆتی ئاسان کردی تاوەکو دوورکەوێ لەو برمجەی، ئەلی رانا و چ کۆمبۆ بۆکس هەلدەبژێرین؟ ئۆ کۆمبۆ بۆکس، داتە گرید ڤیو کۆمبۆ بۆکس کۆڵۆم باشە ئەوە داتە گرید ڤیو کۆمبۆ بۆکسە نەک کۆمبۆ بۆکسی ئەتیادی کۆمبۆ بۆکسەکە لە ناو داتە گرید ڤیوێ ئاها کاتەک کە کۆمبۆ بۆکسمان هەلبژارد ئەلی رانە لە قسمی داتای تەماشاکە دەرێ ئەوا ڕەبتە لەگەر کاتێگۆری دەرێم داتە سۆرسەکەی لە چێە پێی دەرم دەرم داتە سۆرسەکەت کاکە بڕۆ لە ئەدەر داتە سۆرس باشە وەرە خوارێ لە کۆگا داتەبێسی لێرەیە ئەوە داتە سۆرسی ئەو کۆمبۆ بۆکسەیە ئەدی چ شتێک پێشان بدرێ دەمانەوێ کاتێ گۆرن نەیمەکە پێشان بدرێ ئەدی چ شتەک ڤالیوەکەیتی چ شتەک خەزن دەبی لێ داتەبەیسی ڤالیو مێمبەرەکەی ئایدیا باشە ئێستا حالیەن چمان کرد پێمان گوت کاکە تو لەمە دوا ئەبە و شێوەیە شتەکان خەزن دەکەی باشە داتە پرۆپەرتی نەیمەکە ئەو شوێنێ کە لی خەزن دەبی

تەماشاکە، خۆی ئۆتۆماتیکی یان خاوێنکەرەوەی هەر بژاردەیە دەتوانین بگۆڕین بیکەینە مەسەلەن خواردنی بەیانیان و سەیف ئێستا بەرنامەکە دیسان وابزان ڕستار دەبتەوە بەس مشکلی دەمزان نازم ئەو زۆر ستودیۆ مشکلی چی هەیە کۆمپیوتەرەکان کەم قەدەم ناچەشم نەبووە کردیتمە خواردنی بەیانیان باشە ئێستاوە ئابزانە

ئۆتەوا ئیستا حالیەن کەواتە عملیەکە سەرکەوتوو بوو کەلوپەلی مطبخ ئایدەکەی دووە ئەگەر بێم برێم بابرێن ئەو ئای ئای ئای ئایا بزانین سیڤکەین گەر ئکسکیوتیکەم بۆ هەفت بابین تەماشاکەین بزانین ئایدی ئەو ئای ئایا هەر هەفتە دەین درینچە ئیدت تۆپ دوو سەد ڕۆ ئەوە ئای ئای ئایەکە ئایدەکەی هەفتە کەواتە عملیەکە بە سەرکەوتووی کۆتایی هات ئەوەش لەبارەی کۆمبۆ بۆکسی و گەر بتوێ ڕەتیکەی لەگەر بەرنمەکەت لە بۆ دەرسی دابێ شاڵە باسی مین فۆرم و یعنی چاڵ دەکەی بابرین زۆر زار ئەوەش شتەکە زۆر بەکاردێتن شاڵ لە دەرسی دابێ ئەوەش باس دەکەین.